dumelang gape o ke lucky wa bua setswana se se monate eh o tsamaya le morwa gae wa rabodigelo um eh, ga nosi mme re bua setswana re fano ke puisano
puisano ya bekelebeke ya dilo tse di bokete gompieno la re bona re re aparetse dijase e bokete e bokete ya gompieko um eh, letla letla letla letla intshwarela nna ke o botsang dipotso beke le beke um jaanong potso ya merra ya gompieko jaaka re aparetse dibaki jaana ke gore motho sa mmabo mo song se sa sa sa sa dipholygamy se mm. um mothusa mmabo o tlhopwa ke mang and eh, a bo mme betle ba ba re bo rre ba re nya ntate kana e ka re ga ke go tshameka karolwa e ya ya e latelang ya bobedi e second half ya gompalla a ko o bona gore o ka se kry super sapo re tswelele kana supha sa porara ga o bui ka ka nyatsi ee eh, eh. o ska o ska mpolelela ka ka ka ka di gardenera tsa ko merogong fela ee eh, ke bua ka tlhamalelo gore a ke re merafe e mengwe e na le gore ke a be ke tsere ke le motho a rre e be go nna gore nya um mothusa mmabo wa tla wa goroswa go a begiwa ba itsane um go nna yo motona le o monyenyane ga ke seofa mm. ke a be ke lefale ba itsane so gate sethepu sethemugate selo ke sethembu sethepu teng fela foo golo foo eh, mo strateng seo ka ke ra go atumetsa go feta ka setswana tota ga se ga se practice e leng gore re e tlwaetse eh, eh. mme eh, ga ke itse le tla re gakolola ga e le ee. teng le re boleleng le re bolelele gore e bidiwa eng um mm. eh, le gore ya be e tsamaisiwa jang bo di-ts and cs kana re batla tsone ee, jaanong ga re ga re e busa re re tota mo mo mo seemong se se ntseng jalo mm. se e leng gore motho a re re o na le mothusa mmabo mm. kampo moetlo o moletla go nna le mothusa mmabo mothusammaabo o tlhopwa ke mang ga go rileng mm. ke atle ke re rona maaforika tota go ntse jalo le tla nna le ntse le bua le bua ka se ka sekgowa le ntse le re polygamy mme tota mm. motswana kgotsa moaforika wa letlelelwa go ya ka nna le ka aforika e leng ka teng gore wa tlo o bone wa bo o bona gore o na le ditiro tse di rileng o na le tiro e rileng
ke tshaba go go felegetsa mme ke a go utlwa ke a go utlwa ke tsaya gore ba go utlwa um e moarara that's why e le mo dibakeng jang ee. ne nna ke gore ke batla go tlhaloganya gore gone jaaka o bone a ke re tota ga o le motho o tsang o tsere gangwe fela ga ra be re sa re gore ga o tlholo bona ee a ke re Ee. ra be re re nya tota lame le bolomo ke le kgetlhile a mantsi a kgatlha matlhotlhe mme lamele ke le a ke re Aha. mme kgannye ya be e tswa mo gore mme wa ba tlhoka thuso e sengwe e bewa jalo ee e seng wena oh, ga ke se go twe rra o tlhoka thuso oh, oh, e tlebe e le ntlha mo go nna e utlwetse borra ga e le gore go ntse jalo nwa metsi nwa metsi eh le tabogeng le itshidileng nwa metsi le itshidileng mm, ga nne le tlhoka thuso mme ga ke re eo fela ne ke raya fela ka botlalo eh. tota ka nagana le botsogo bokgoni bo nna bontsi bo nna bontsi yanong um eh, motswana ga ke itse batswana ba tla thusa batswana ba tla thusa ba re ba re nyalo nyalo e ke a lefufa kgotsa fufa ga ke itse teng fela foo go raya gore o tsere fa mm. o tsere fa o o thusa ka dilo tse di rileng kgotsa o o se tsaya e, e, a le mo tota dingwaga tsa segolwanyane jaanong lekgabunyana le le tla Ah, E re- oh, e re rre ko o thuswa ka mileage
ga ke itse Ee. kgotsa le dikakanyo Ga- kgotsa le ditiro mo ee kgotsa ka ke re nakong tota go bua nnete ke tsaya gore tota ga ga ga le tla le tla le tla re tlhamaletsa fo re sa tlhamalelang sentle teng mme gone tota setswana ga sena go sekela ntate ke tsaya re ka phuthologa um batho ba bomme ke tle ke utlwe ga ke ise ke re ke a re ya ke tle ke utlwe gotwe batho ba bomme ba tlhoka thuso ka gore nako nngwe ga o tsena o itumeletseng mo akontlo yene wa ba sa go itumelela jalo le jalo mme ga ke go siame kampo ke mabakela a dirang gore mme a tlhoke thuso nako nngwe mme wa ba lapile di dira go le gontsi mm. ga o sa dumele gore mosadi o mo tlong o o dira go le gontsi mo re o raya ko ga mmaagwe beke re go bone gore o tla sala o ntse jang o tla tla o re bolelela bomme ba dira go le gontsi ebile ba lapa ka gore tota ke batho ba nama le madi jaanong a o tla tlhola o tshwa phoso motho wa modimo a lapile malatsi otlhe o seng ko o mosidila loko mosilabela wa morola selepere akoketse diwele tse ke diwele o itse o mongwe diwele o mosidile hmm? jaanong borra nya eo ne ke re fela o itebe seemo o ikgakologelwe mm. ne ke re a fela gore bomme ba lapa that's why tota go etle gote ke kry-ile motho sa mmapa e ka nna ka ditiro tsa mo ntlong kapo lapa ke le letona kapa kgotsa ra be re le ka go oketsa lapa bontsinyana ba rona borre ga ga o kare re batla go siela ko nyalong e o tla utlwa ke one ke lone lebaka la ntlha leo gore ke batla gore lapa e tle le tle le gole go tlee ya gaetshoe e tlee e bonale e nne e popota jaanong mo dinakong tse re tshelang mo go tsone tse ke ne ke utlwa go na le le sengwe se se tshamekang mo tv bomme ga ga e simolola sho ele mm. ne ba sa utlwane le kgang eo go fitlhelela ba lemoga gore tota reo o a kgona go fitlhelela ba lemoga gore ga a kgone fela ka madi kgotsa ka dithoto ee ah, ee mme gone kana ntse jalo borra kana rra gore ra be re sa buelele gore ka moso tabo go ye go tsietsa mabo mm. mora re ee eh, eh, mm. re oketsa lapa mm. mme o mmeile mo matlotleng o sena le mabota o bonala dilo tse di batla ditlhokego tse o ka se kwatla go tsaya bo mme fela ba batla tsa fo e ka re o mokoko mogokong ee eh, borra ga e nne e bereka jalo e o tshwanetse o bo o le monna wa mmankgonthe o na leng bokgoni o nwa metsi mhm. ka gore ga o ka kwa tlipa lefatshe le lotlhele o bo o tla go le ba fo sakeng la gago o bo o re nyabaka o babalaka dikgomo kana karialo eh, eh. yaanong go raya gore ga ga o ikeletse gore o tla o tla dira jalo wa bo o na le gone o se ka bolaisa bana tlala o se ka bolaisa bomme tlala ane kana ga ba tshwere ke tlala ke teng mo ba lwang teng mme monna ke santse ke boela mo lefokong lane gore ba maaforika borwa le maaforika ka kakaretso mm. mo thusa mme a o e tla tlhophi ke mme rre a isa re tota ke bone fale hmm. a o e tle mme fela re ntata kana ke utlwa letswe o itse e ka re le dijara ga tlhole di ntetla go ka diragatsa thato e le ya gago ya go ka tlatsa saka le re oketsa lapa le go nna batho fa go nna morafefa um eh, mme kana ke bone um morobanyana ke o le fa le o itse Ee, le ga o mmananyana itse mona wa etla dikago dialo ga go tia right now mme siame rase ra sepa ee ee monna ee moroba Ra re rialo. bone moroba ra rialo re bone moroba Ee. eh bo mmeletle di dire jalo ga le dira jalo ga be go rileng ee bua le rona ikopanye le rona jalo mo mafatlhatlheng a um le ka nna la e shera la e fetisa kgang e la boa le tshotse ditiro gae le rona ka rialo Ee. ka rialo gore buang le rona rona ga re itse sepe rona re setse re re latlhela fela fale le fale gore batho ba tle ba bua kere kana ke yone puisano ra be re simolola kgang e re tsena mo puisanong ka yone aha jaanong buang le rona le re boleleleng bomma gore tota mothusa mmapo gore a ba le teng mm. a wa bo mo tlhophile kapo re ke ene malatsi o tletswang tsa tse dikgato a re hei motho a ka wa itse ka re o ka rola o e jere ka bokete nte ke ke mmatle le mo thusa mabo re tle re tsweletse lapa le re tsweletse tsikae e gole eh, mme re dira jalo ke na le bokgoni ja go tsweletsa tshika mm. le go sikara tshika e ke reng ka e tsweletsa um ga le fetsa le re feng kana bomme ba ba na le gora ba re go na le di-stipulations t and cs gore um a ba na le one two three four a be e le gone eh. a ka dirang jalo a tlisa mme o mongwe mo lapeng gore a tla mo thuse o a fa reo a fa rre bo di-ts and cs ga e le gore di teng ga ga ke se ke di utlwalele mme gone le teng gape a ko le rola le gore lerato le tshamka seabe se se kae mo go mo thusang mao a ke tla fela ke reng ya ke a mo rata tota le ene wa nthata e re opela pina ya ga jesu e be go nna fela jalo kampo ra be re dirwa ke mabaka le seemo sa mo lapeng fela banna
kgang e thata o kare re tla e tladika re e tlogelele e nyana ke e lekileng tata wa mpona le di-makeup ne ke lekile
yaanong kgang e re ne re e zamile re e tlogelela lona Ee. um barati le balatedi ba puisano um jaaka re re tla garela nya re weditse re weditse gate ga o e loka tloga o e loka thata e be e sa tlokege go ntse fela jalo jaanong lentswe plus bua setswana se se monate
gives you puisano ka botlalo